hi pfukile hi nga vona hi xigaza forward admin ya kona i Atlas channel i swi swinene so interview leyiwani hi lava ku endla namuntlha mi ta yi vona ka tipulatifomo ta show so hi khome artist kulani wa xigombe hi lava ku tirha hi mukhono hi sungula okay um artist njhani fikile hi ofisini ya n'wina hi kona Eh, so artist a yi byeli ku hi yona mani eh, vu- vundzeni nyana kahle kahle hi yi tiva
okay mm, kulani wa xikombe i kulani na vasa eh, wananga tatani Elsie Mabasa na manana Mabasa kulani wa Xikombe i mativula ya vanhwanyani ka papa Elsie Mabasa ni landzela buti Evans lava nga tivaku i Mabelani okay
okay oh, ya ya ya yo hayi mahlweni eh ti-album tingani mm, ti-album ta mina ni humese two leyi i album ya mina ya ku na leyi ne yi vu last year yona ha ri sure ku

ko pfumala wo karhi mara ni ta n'wi kuma ende hi pela njhini um pela ndzi ni mi kuma so ni hlangani na um xaka na chimani ya ni ku mani munhu wa ku no this is my artist eh eh yes so ni ku um artist leyi ya n'wina hi lava

Mm, eish, ni khole hi ti-producer to tala Mm. Eh, ni ta sungula hi buti wa mina madelani Okay. ku na eh, ntsumi xindindefo ku Okay. na general t General Timo. eh, i tem xigogo
Wa ka n'we. Eh, i ntisani ya mina na yena Okay. so ni nga vula ku album ya mina na ti-producer ti-three tinharhu kuna mabevani kuna papa ndendi tsumi kuna general t kahle kahle ka n'wele music leyi mc mawasa that's the head i nhloko number two mabevani i producer na vona va tshama swothu na vanhu na xo hi le midlands le mitalens le midlands ne ya ene loko vana hlanganyete va ri n'wana sesi Sanganyana na n'wi tiva hi tshame hi endla interview swin'we na vanhu va yes na vanhu va xo last year or last of last year ya hi ndinyana yo leha nyana mse thirty minutes ka xi xi vulavula too much mara yi friend ya mina ni le ha vulavula so album na timbirhi
number one vitaniwa mabokoti leyi yi nga huma sweswi tolo i xibinyana yi hume tolo yi hume tolo eh, yi kwini yi kwini eh, humesa ni cover hi komba hi komba vaseketeri van'wini va swi tiva ku va expect-a yini Eh, nga va yi nga yi nga va si nawu va fita ku loko va download va downloada this leswi swa okay usb leyi Eh, wa ku garama a ndhawu ya garama ne? okay ya usb leyi leswi mi nga ta swi expecta ka album Eh, tinghoma hi leti Ah, ma swi vona ku laviwa xigombe xibinyana so mo hi nghenanyana ka xibinyana xibinyani ah, a mu ku yini kahlekahle
kahlekahle xibinyani i vito ra munhu ku fana na mina ni nga thyiwa ku hi mekulani laya ko va na timhaka leti ti hlamuselaka leswi swi nga endliwa hi xibinyana xibinyana i vito ra munhu hi yona title track yo yo xibinya Eh, okay um ni nghenanyana ka tinghoma before hi ya kule um navenavi hi yona ni nga chuza yona i'm not sure ku yi vula yini loko ku navenavi a mi loko yini kahle kahle eh, ka navenave ni vulavula hi wanuna wa mina ni va naveta wanuna wa mina va nge mi tekeli vanhu
most of the time loko mi naveta munhu Ya, loko mo vona chomi i ku na mahlamulele ma yena u vi a hlamula ku ni tsakisa ni twisisa ku swi ri leswi a nga swi hlamula laya wa swi endla nakana ve na ve ni future face mfana um laya no hlamusela mahanyelo ma nuna wa mina ku a hi wona lama nga tala sweswi ka nkarhi lowu hanyaka wona ku tele ku ri vavanuna va tele ka ti-social media va tele ku kuma kha cina ka tiktok mi kuma tele ka facebook se wa mina ni va byela ku a wa navetisa i risa tidonki mara mahanyelo ma yena ma tlula ma lava ya va va va tirhaka swona swa kahle mm, okay uh, xisinyane okay anyway hi pfa hi analyza nyana na tingoba

Boy, hi vula hi vutisa hi ya okay teyani milawu hi hi anakanya ta two ya ni loko mi navela ku leyi ni yi rhandza ngopfu mi ta hi na mo hi anakanya hi number one track one xi tekani milawu okay ah. mi nga kwini ka masekiteri Em, eka vaseketeri va vunanga bya xitsonga ni nga ku eka track number one i i ku i i ku tsundzuxa um vana na ku va byela swa vutomi leswi swi le- leswi hi swi hanyaka ka masiku hinkwawo ku munhu un'wanyana u nga pfuki u n'wi vavisile ene hambi wo vona kumbe a fe matihlo a wu tlangi hi yena loko a kombela mati loyi a ya teka khapu yo ka yi nga basangi n'wi kela hi yona munhu i munhu evuton'wini hi hanya hi vanhu van'wanyana e, e, hi kula hi vanhu van'wanyana swilo swi n'wi vula kwini ni tsundzuxa vana va mina vutomi i vhilo munhu un'wana ku hanyeni maybe you tomorrow namuntlha hi wun'wanyana nike eh, role model ya n'wani leyi nga endla ku ni rhandza music kahle kahle
tanihi ko ni tswariwe a kaya ra vunanga ni kule ni kha ni yingisela ngopfu music wa hesi mfana swabe ngopfu mara munhu loyi ni n'wi rhandzaka swinene ni n'wi yingiselaka swinene i phesi mfana hesi mfana music wa vona ni kule ni kha ni tlanga wona ni cina hi wona exikolweni a ni cina xibelani exikolweni

vutomi so loko swi ri so mi nga ku yini ka ti-artist letitsongo leti ha taku with adversary music ku ya mahlweni ku eh, ku music ku ndleka swi famba njhani music okay lexi ni nga xi vulaku i ku um eka tinqambi hinkwato na lava va ha navelaka ku nghena ka gondzo leri xitsundzuxo xa mina i ku a va ngheni ka music mara va nga ngheni hi mbilu a va ngheni hi ku hi ku va na nyiko na ku lava ku humesa leswi va nga va nga xiswona vona music um to be honest a wu olovangi mhm. and a swi lavi loko i nghenile u va na tihlo u langutisa ngopfu wena concentrate ka nyiko ya wena u humelerisa vuswikoti bya wena um kahle kahle a va i ku humesa tokoto ni nga vula ku a va humesi a va humelerisi leswi vona va kotaka swona va kombela ku pfuniwa ka ka lava va va swi kotaka ku va va vonaka ku va nga swi kota ku va humelerisa tinyiko ta vona um hi kurisa ndhavuko hi ya mahlweni xin'wana um ni nga xi vulaka loko va nghena ka swona va nga languteli ngopfu ku ri va la ku benefit music a wa ha na mali ho chayela ku va hi humesa leswi hi nga na swona ku kombisa titalenta ta hina ntsena so loko munhu a a nghena a kha a tiyimisela leswaku no nghenela ku lava ku humesa talete ya mina va ta va kahle va ta mara loko o nghena a langutisi ngopfu mali hi ko nga ta va na problem because music wa ha ri hava malimusic vanhu va ni favorite ta vona ku ni swi veka so vanhu va ni favorite ta vona and u nga ti compare na munhu wa so swi nga swi nga endlaku ku u fika u va kahle ka loko wo fika i nghena ka music u tibyela ku mehe ni mani ni nghene ku fana na mina ni nghene ni ri kula rin'wana xikwembu a ku na loyi ni tikhompheraku na yena ku Yes. ingaku ni nga va mani swi ni endla ku ni langutisa lo- la mina ni nga mi languta n'we e a ni languti munhu Ku ya un'wanyana mahlweni. e Mhm. Mm. so ku endla ngoma swi ni tekela nkarhi wo fika kwihi or mi yi endla njhani kahle kahle
leswi ni nga ta swi hlamula mi nge pfumeli a ni swi koti ku tsala risimu ehansi mm. nkarhi wun'wana va swi tiva mm, lava ni tivaka ngopfu i mixinde ndefu mm. va tlanga loko no fika mi kuma ku va tlangini fika ni yingisela va voni miyela loko nga ri a ni swi fili va ku mara mari no nghena studio ni yingisela instrument ni hamanyana loko ni hamanyana ti-producer ta mina va ta vula ku ya tala na swona then va va ta sungula ku va va kha va loko ku ri keni va ti-mistake va faneleke va tilunghisa va va va kha va ni pfuna ku sukusela kwalaya a ni Wo- tsali wa mi hansi tsale hansi a ni practice a A ni practice. a- a, no yimbelela so swi ri hi mukholo mu mina nyiko Eh, i xichangana swi vula ntsena ku ha continue ya mahlweni so a langutisa artist ku uh, ti long term goals ta vona i va ri artist or in two years ni vona mi ti vona mi ri kwini music okay um ku navela ka mina ku ya mahlweni hikuva na mina ni tikuma ni ri henhla ni fana na vamakhatsi bukiwa ni famba ni ya matikweni ma le handle ni uh, kurisa a ni chavi ku mbala tinxibelani ni kurisa ndhavuko lowa mahlweni e se ku navela ka mina ku tikuma ni ri henhla swinene kha ni fana na va lavaya va nga henhla ni tanihi sweswi na ha ri hansi na ha ku sungula lexi va xi vulaka i kwini um malava ti-bookings in a good way ti-bookings va fana na van'wanyana um vanhu lava bukiwaka eh, ku tirhiwa ku va mahlweni um ni vona nambara leyi nga yi veka la ya ti-bookings loko ma lava fonela nambara liyani eh, manager floyd or mi fonela vona straight or ma book ka ti-platforms ta vona facebook ya va mi nga rivali i kulani wa xigombe hi swona musi kulani wa xigombe hi le ka tiktok i pulani ya xigome um liya nambara liya ni nga yi yi faka kwala Faka leyi. yi ta tlhe ni yi faka kwa ni kwala tirhisa yona ka ti-calls ni tirhisa yona ka whatsapp okay Eh, so eh, mi tirhe na vamani na vamani la Mm, ka album leyiwani ni tirhe na buti wa mina mabevani evens mavasa Sure. tirha na makwenu wa mina madida xikombe general china hi indisani ya mina tsongwana ya mina tirha na tsumi xindindifo va va tiva witness ntilini ni tirha na phesi mfana ni tirha na waya mugagula ni tirha na tshami boy n'wana emdixirinda Eh, lava a va ni pfuna ku hlavelela ka ti-voice ta xisati and the vocal, the vocalist yes backing vocalist backing yeah sweswo eh i carol mabevani i sati wa buti wa mina na tiyisela ni xi- i xilaluki i sati wa ntsongwani ya mina kahle kahle ka hala kun'wana ka ku hlavelela ni tirhe na vanhu ve le kaya okay eh. Eh, so ngaleyo album leyi a swi endleki nga be yi tirhiwe na vanhu vo ba swinene shindende emize loko ba ti-album tinharhu hi lembe rin'we a ri one um ku boya witness ntileni ya ya a ri gayisana a na ha swi tsundzuki mara na yi tina yi tsundzuki um ya magayisi something like that ivi ku boya big for sure ku boya um witness shindende hi swo sweswo ivi ku va na person mfana album leswi nge nga bi man a swi endleki se yi languteni ka ti social platforms ka google ka youtube ka spotify ka dres leswa dres ya ya sweswo fana sweswiya um mi yi langutisa mi yi cheka eh, kula ni n'wa xigombe Ah, mi nga vona yini ka swa ku hetelela for ti-defense ta n'wina eka defense ta mina lexi ni nga xi vulaka ni kula ni nga xikombe hikwalaho ka n'wina um ni sapoteni ni ya mahlweni ni ni kurisa ni ta kula hikwalaho ka n'wina ni mi rhandza ni nga pimi
i xigaza forte i the atlas channel that's the one person so please uh, hi foloweni